Amewo tsi zã dzi maɖo modɔ lɔ hã kpo. Ɔha dze be na re gbɔwoe nane natso. Iƒe agɔ nu mate hã le zi o. Aɖo ɔha dze be na re natre do boli mɔ re ɔha ɖi re ke kunu helo la ano ta dzi nu. Ame vɔ̃wo tɔe, ame vɔ̃wo tɔe, ame vɔ̃wo tɔe, mía tɔe nye fie, fie via ti o dena. Na gbɔa zea ne zere ketɔ o dzi.

Na gblɔdzaa nedze ɖe ketɔwo dzi. Tɔgbui Tsimagbo Tsimaglo evelia Tɔgbui Tsimagbo evelia Tɔgbui Tsimaglo evelia Enye tɔgbui kɔkuɖua metsa tsitre ɖe eweawo ƒe ŋkɔ me. Atamu yi ke nye Atamu na aŋlɔwo ɔ, metsɔ ga ka tamu no egba. Le egbe mea, aʋa me gali o, gake aʋa to gbɔ li. Aʋa ye li fia ye nye ŋgɔgbe yiyi. Ale ɖeviwo la wɔ ayi ɖe ŋgɔgbe, woƒe suku denyawo. Ekpɔ ŋkuwò me. Ele be nakpe ɖe srɔ̃gbefiawo ŋu. Nya alé nya ma ɖe ɖeviwo la kpɔ ŋgɔgbeyiyi. Edua ƒe ŋgɔgbeyiyi, ele be nàkpɔ gbɔ be yekpe ɖe srɔ̃gbefiawo ŋu ye srɔ̃gbedua kpɔ ŋgɔyiyi. Mlɔetɔe nye ye nève zi dzi fia. Nui wonye zikpuitenuwo katã ele be nàdze agbagba aƒo wo ƒu. Ale be no

Míakpɔ ayitɔvi ŋu. Tɔgbia ƒe yiyi kple eƒe gbɔgbɔ ele asiwò me. Eƒe nuɖuɖu, eƒe tsinono, eƒe nusianua, ekpɔ ŋkuwò me. Agota ɖu mexɔ se blam. Ye agota ɖua nènye hã. Mènu vli ge kple tɔgbui o. Ne ku drea, ele be nànyi le tɔgbui. Alee miatsɔ ade da ŋuea, wòanye mi ame eve ƒe nya. Evɔ ɖokoe na xose bla ɖe tɔgbui ŋua, ke ku le helua, ele kɔ nu. Evɔ ne ku tɔgbuia ƒe dedienɔnɔ, eƒe yiyi kple gbɔgbɔ katã ye eme fanɛa, ko hã ema afa nu. Ame vɔ̃wo tɔe, ame vɔ̃wo tɔe, ame vɔ̃wo tɔe, mía tɔe nye fiẽ, fiẽviati wòdena, na ʋua zea, ezea ketɔwo dzi.

Ƒomea dze agbagba o kekeake asi dze dzi o. Ale be wokplɔ yi ɖe dzogoe. Eva yi nyi kɔ nɔ. Egbea wokplɔ eƒe ʋɔnui be yewoaɖe wo afia du. Ye le ne yewoɖe wo fia du ɖe, ʋɔnuatɔ naka atam nɔ agblɔ nu yi le fiagblema wòagblɔe nɔ. Ale be le wɔna ya mea, Ɛɛ, wode yi asi na. Eyi ke míetsɔna tatam ne mía nɔewo be mano domeʋalɔgɔ ƒe ŋkɔ me. Enye tɔgbi ɖala ame ge etɔ̃lia makatam nɔ. Ale be nu yiwo nye nya le agblea ma nase ɖeka, eve, etɔ̃ le ameha ŋkume. Vevietɔ mi katã va afi ya kpɔ abe nuteƒekpɔla naƒo nuteƒe ne enye kpakple wò. Tɔgbi Tibaglo Le nyawo nyateƒe aƒe la wogblɔe ne wova yena etsare aʋagbedzi wo woɖɔ fia le na fi ma yewo kpɔna wò ŋutete le le me o be atea he ƒome atea he du ne nya vɔ̃ ɖe dzɔ atea ahe yewo alo aʋli yewo ta, gake kpe aʋa megayi abe ale wona nene ene, ke boŋua e, dɔ ƒe ŋkuʋuʋu ƒe wɔnawoe li. Le nyawo nyateƒe mea, míefiawo, míeka atam ne mía nɔewo kple ahe ƒoa aʋa ɖewo ƒe ŋkɔ ɖo. Aʋa mawo nye aʋa ye woke shia ŋlɔ le woƒe eh, nukpekeamewo me. Ale be alea wòshiwoe nu yiwo katã amewo to nu ye wogblẽ wo ŋu. Ame vevie wobuna wɔ, woɖoa ŋku wo dzi ne mia nɔewo. Ale be ne yia nàbia be, ah, nu ka tae wòle be woatsɔ aʋa yi kple xeya tsɔ ka tamee na ye hã? Le egbea ye míele afi afia, nye hã mewɔ me tɔ ƒe ŋkɔ yɔ ge ɖe ŋu. Ɔ, nye nubabla anu wò kple mía dome malɔgɔdo nu. Tɔbitsi blago. Le nyawo nyateƒe ma, Bala megblɔe na wòva yie na awo. Ekpa wo da ɖe tɔwo teƒe. Togbɔ be viɖitɔ mewɔ tɔ nu gɔ̃ hã, ƒomea kpɔe de dzesi be ate ŋu anɔ yewo tɔ teƒe ahe yewo ɖekeyɔki. Le nyawo nyateƒe me tututu yi ke ƒomea kpɔ efia ɖe, yenɔna du me, edu menɔna fia me o. Eye míeda nu ye gbã le atsyɔ̃ɖoɖo ya me kɔa, nàva zu atɔtɔ anɔ eve dzi. Nu yiwo menye nuteƒe wòle be nàwɔ ɖe mía dumeviwo ŋua, nàwɔe ɖi ao. Ye míeda wo ɖi ye gbã ɖeɖe nèto ɖo ge mí, mía viwo, mía tewuviwo kple ƒomea katã. Edea dzo le gbagbadzedze me hehe dzi ga. Efia menya ɖona o. Ye fia ne ye be wòtrɔ ayi kɔ ƒe hame ya ɖina o. Ta ekpa yi mi edaŋu ɖi aɖi. Bubue le zia ŋu hafi wodaŋu ɖi abubu ma hehe le ge ɖe te. Kpe ɖe ŋu ɖe le nyawo nyateƒe ɖe. Mogba nya ne vi be ɖe ye lɔe o. Ke ɖe ne gbe ge ne be nu ya wòwɔ mewɔe nyuie o. Ta mía amewo katã le afi ya ɖi. Ne nye be míawɔ nane Manya nu nyuie o ɖe ɖe ne gbege na mi ŋkumasimashitɔe. Me nu gbegblẽ dzi de ko. Ye mía amewo katã afia viwo míenye. Ye ne mía dometɔ aɖe wɔ nanewo kɔ vɛ ɖe, bia gbe mía ame evelia hafi alé wòla nasa akpa evelia hafi ne fia tso gala natui. Tɔgbui, le nyateƒe me ɖe, akpa gli vevi e, ekea ye dzi, ekea ye tu. Tafia ne míele kɔ mí katã viwo míenye. Tɔgbui, egbea Abe ale wogblɔe na Hawa megali, ke boŋ duhehe, dulɔlɔ̃, ƒomehehe ƒe gbɔgbɔ ye nye nu yi ke li. Nu ma wɔ ge na la, ye etsɔ ɖe míade dzesi wo kple nane. Le aŋlɔ dome wogblɔna bena enua ka ŋue wode dzesi wo ɖo. Eye ne ɖo megba nu ka ŋu ya mía dzesi de ge wo ɖo tsɔ. Ye míaƒe dzidzɔ ye yi be na míade dzesi wo ɖo wò ƒomehehe, wò amedɔwɔɖuɖu kple wò nuteƒewɔwɔ ŋuti. Yita ya wode yi asi ya be maka atam nɔ. Tɔgbui, le nyateƒe ma, aho. Mi katã le atsyɔ̃ɖoɖo ma fia be atawoe míekplɔe yi kple tɔtɔwo hebubu de me ŋu be nàde vovo mía ŋuti. Fifia afia míeɖo ne míaƒe xexeame fia ɖe wòvava zi dzia enye nu yi ke ƒomea akpɔ dzidzɔ kple susu be srɔ̃gbe kple ʋutidua ɖe agbenɔnɔ wova ge ɖe mía ɖeviwo me Le míaƒe ŋkuʋuʋu ɖe atike vɔ̃ kple gbe vɔ̃ nono ŋuti ɖe, míaƒe dzixɔse nye yi be akpe ɖe fiagãwo le dua me ŋuti miahe du ya me viwo nɔ woatrɔ le nuwɔna aɖewo me. Tɔgbi magblɔe no. Etsa ɖe woɖo ara na mí vevietɔ mía amewo si kaba na abale wosi na wo ene kple susui be dɔwo ƒle atse dzi mí nenye be wòle eme nenema. Gake ɖe ye ma yi ne mía dzilawo Ewɔ nu maɖa trɔ ɖe ta na mía. Wònya ŋukpe ne mía dzilawo ta wodzea ga kaba xɔtae na mí, gake egbea nu ne míatsɔ nu ne míegbe viwo, be mí katã míetrɔa ɖe ta abe dɔƒleviwo ene. Evɔ womeƒle dɔ tse dzi ma ɖe o. Ta eyi neva gba ɖi, wòdɔ de asi nye be nu ya nedo go gba natsɔ ga nyi domee. Ne tsɔ nyi dome ɖe, ale netrɔ asi ŋu wònye nuteƒa ye míatsɔ ga de dzesi wo ɖe tsɔ ŋuti gbɔna. Tɔgbi. Fia ne ɖo fia va ɖo fifi le fia ɖe. Teƒe wònye abe kpetsike vivi ene gake evevem nano nano gbugbɔm aganɔ ɖe ƒom ɖe edzi. Le nyateƒe ma, nenye be nètso Luka ƒe agbalẽ gbalẽ eh, míaƒe Biblia Luka ta asieke kpikpi bla de vɔ eve fima wogblɔ ɖo bena ɖi me yi ke ɖo asieko dzidzigã megbe kpɔ make gome aɖeke meli ne yi nɛ le Yesu ƒe le dziƒofiaɖuƒea me. Mekafi ti be nye nu manyui. Tafia nye dawo ɖo fifi le efia ele be nakpɔ ŋgɔ. Nye nye nu teƒa nawe. Hmm. Nye nye nu teƒa nawe. Fia nye dawo ɖo gba mi gblẽ be ekpege ɖe edu yi me nye ɖo mi ɖo mu ne gba. Enu yo katã nye nu me ke me zɔ kple du ya o. Gake wova nye domenyinu mi va dzidzi megba tsɔ domenyinu nakpe ɖe fiawo ŋuti ale be woɖui ɖo le mɔ geɖe nu togbɔ be wobe hagbe geɖe yi ato hã dzixɔse le ye yi be nya yi wogblɔ mi le ade dzesi nya dzi aɖo atsɔ wò ɖe yi ta wò nya be nya gblɔe na wo ɖo le nyateƒe ma ɛɛ miedawo ɖe gba le atsyɔ̃ɖoɖo me. Ye mí katã le afi ya ʋi, viwo míenye. Ye nyɔnuviwo katã le afi ma viwo nye, efia mexɔna ame srɔ̃, ne medzi be magblɔ nu. Fifia míeda wo ɖo ba, nu ma nye nu yi ke nàzena le agbe me, be agbe nadɔ nu, nanyɔ nu. Tɔgbi. Le míaƒe nya abe mía domehawo ene ɖi. Míaƒe dzidzɔe wònye be míegadzi vi gakpe vi. Eye míaƒe dzidzɔe wònye be via ƒe kpekpeɖeŋua, míaƒe alɔ sɔ, míado alɔ sɔ gbee. Nyui hã nye nuteƒe míawɔ míawɔe. Ɖekoe nu yiwo katã wɔm míele afi ya ko wòanye bena ɖi, ao, nane nado mo ɖe domeʋalɔ gɔme míayɔ o. ye nahagblɔ be yi tsɔe wodae ɖe zi dzi ko ne woyɔe be neva afi dzi ne wobe wòxe yi ko menye naneke hã ye kpɔkpɔm o gake ye le fukpekpea dzi ye míahayi teƒe ma ne míaha míahayi me mía dome nɔ ge o abe ale megblɔe ne wòna aʋa lɔ aʋa wɔme etɔ̃ ya yi ke sia ŋlɔ vevia wɔme etɔ̃ ma míakpɔ ɖeka míakpɔ nono be no míakpɔ ta le to no. eye míakpɔ goe adi go nu. Etsi ŋu keke míedo ɖe afi ya. Nenye be nɔnɔ miaga egbe anyi wu nɔ anɔ agate ŋga wu nɔ afã. Nenye be wònye wòdzidzi nenema. Eye nenye wòdzidzi ɖe, tɔgbia nu dzidzi yewo gɔnu na le si. eƒowɔɖe aɖɔ aɖu ŋu. Nenemae nye mía dome aʋalɔgɔ ƒe dzidzie ma be egbea ya neva kɔ nàli akpe ɖe eŋu ahe ɖekɛwɔkee ale be ne wòate ŋu azɔ ɖe ŋgɔgbe. Tɔgbi e gbotaɖɔ le nyateƒe ma wogblɔe ne wodo ŋgɔe be gbotaɖɔ meʋlanu kple fia míawo ɖeɖi Ŋ, ne nane hiã wò ɖeko nègblɔ ge nɛ. Ye nanea dzi menyonyo mɔ o, tɔ ɖe asi ye nàgblɔe nɛ. Ne nyi teƒe aɖe yi ke nèkpɔ be fi ya wò yina teƒea kuxi aɖe le nua, ɖe gblɔ ge nɛ. Ne medzi be yeasia o, nana fiatɔwo nanya be ao nu yi koe modo ŋu ɖa yi. Wò hã nasi kpakple wo ɖe tsɔta. Gake ɖekoe nu yiwo katã míewɔ ke, ke va de asi na egbea, Amewo tsi zã dzi maɖo modɔ lɔ hã kpo. Ɔha dze be na re gbɔwoe nane natso. Iƒe agɔnu mate hã le zi o. Aɖo ɔha dze be na re natre do boli mɔ re ɔha ɖi re ke kunu helo la ano ta dzi nu. Gake nenye be Le wò gbagbadzedze kple wò dzixɔse kple wò gbedoɖa awɔe be tɔgbuia ƒe zidzinɔnɔ nade fiẽ na mí ɖe? Yayrae wole wɔnawo katã me ɖe? A Wò hã àkpɔ gome le eme. Ye míaƒe agbe ayi ade fiẽ me na mi. Megbegblẽ. Yae ta nye mɔ kpɔm be dada megado ŋgɔ ne gbegblẽ o. Ta nuteƒe yi ƒome akpɔ hafi be wò koe woakpe ɖe eŋu na nɔ tɔgbi ŋuti akpɔ yiƒe dodo yiyi kple gbɔgbɔ nuwana ma nenɔ me o. mama de wɔ nu kple nenema. Le nyateƒe ma, egba eh, aʋawɔ megali. Etsã nu yiwo mía mamawo wɔ yi teƒe woda mu ɖo. Ta míaƒe mɔkpɔkpɔ nye yi be wòdɔ ɖe asi vevie nye yi be nakpe ɖe dɔwui ŋu. Nayɔ mía vi nyɔnuviwo aƒo nu na wo le agbe gbegblẽtɔe gegem ɖe mía me. nuwɔna madzega dziwo gegem ɖe mía me ale be etsɔ ɖi míayɔ ŋkɔ wo ɖe nu ɖeka eve ŋuti. Etsɔ ɖi ɖevia ɖe nanɔ afi aɖe ato asi akɔ be ɖi wòzi edzi vava ɖe ye wui be hã yezu ame o ke e etrɔ ame ma ƒe agbe le xexea ya me. Ta le nyawo nyateƒe mea míaƒe mɔkpɔkpɔ abe domeʋalɔgoe enye be Ao, miwo xexi vava ya, nahe yayra vɛ ne dukɔa ya boŋ, ke boŋ manye nui gadzia de tsɔtsrɔ̃ me. Gake ɖe wògblɔe nɛ be nu ya dada nava do ŋgɔ ne gbegblẽa abe ale e, mawunya gblɔe enea? Ke wɔnawo ku ŋu. Yi katã míeƒu kpe megba. Avɔ ɖewo le mía nɔewo mía dometɔ ɖewo si woawo me- modzidzim be yewoate ŋu o gake le wɔna ya ta wote va afi ya ɖo ɖe tawò. Woahayi nenema ɖe, mefia adzɔgbe na wò be ne nuwɔna ma natso gbɔwò ɖe. Ke ɖe eme tso nu yi ka nye gbegblẽ ave wò ɖeka dzi o. Yi na nye nyuitɔ ɖe, nye nu nyui ne wò ti le srɔ̃ ge dukɔa, ye wòanye yayra na wò hã. ye wòtsi dzi va be nahe dzidzɔ kple dzidzeme vɛ nɔ.
Pe akpana li, akpana li, aha.
Mama ni, gake hema megawɔ wò bena nàve agblemefetri ɖe, me agblemefetri dzi ɖe mekɔkɔ na wo agbletɔ. Ta egbea ye míekpe ɖe ŋua. Dzagbana de dzesi wò dɔwɔnawo abe ale wogblɔe na wò le xɔme ene. Ale be nàɖo to mama kple tɔgbi kple agota. Ne tɔgbi meli o, mama hã meli o ɖe, miawo megbedɔ ne wògbɔ ɖe wòase. Gake ɖokoe wòava nye egbea ƒe ɣeyiɣiwo katã míegblẽ afi ya míatso ko. Nanea nye nu míeyɔna be nuʋaʋã yi ke nye mamadzonu aɖewo de klo me na mí wòava ge ɖe dziwò. Ko nàtso tɔ atsɔ rɔbɔ megaklo me nɔ ge na wò ɖi. Ne nana do tso wanaa me awɔe be míaƒe azɔlizɔzɔ afia katã wòatso gbɔwò ɖi. Ke eƒe fiƒodewo katã neyri ɖi ɖe dziwò. Gake nenye be Xema awɔe be dzidzeme nava na mí ɖi, eƒe yayra nedidi ɖe dziwò.
Ame vɔ̃ɖi.

Tsibago evelia, tɔgbi tsibla tsibaglo evelia, tɔgbi tsibaglo evelia, enye tɔgbi kpe mi gawu atɔ̃lia me, enye tɔgbi kpe mi gawu atɔ̃lia, enye tɔgbi kpe mi gawu atɔ̃lia, mele atsitre ɖe ŋkuwò me, fia dzɔgbe. be maɖo ŋku nu yewo yi futɔ zɔ va yi wo alo nu yewo fia ne ɖo fifia hafi azɔ gbe aɖo ŋku na nu dzi no wanya tam maka nɔ gake wònya nu metɔ yi ɖe mo na metsrɔ menyi ba egbea wokplɔ be Du ʋɔnue. Vɔ woaɖe woafia dua be kɔnu yawo mi woana wo nyi sɔ le ƒuta. Wode ŋu tame na wo. Woaɖe woafia dua. Tɔtrɔ ye yi hewo wo me neke ɖo fifia. Edua na nye nɔ. Evɔ yi wowɔe na wo nenema wowɔe wɔm na wo la kɔ. Wode wo trɔ. Nu yi wonɔ wana tsã kpɔ dzidzɔ ŋu amegage le wɔ ge gota. Abe ale woƒo nu na wo do ŋgɔ va yi yehowo ne. Egba Ezu dua ƒe dɔla alo dua ƒe dɔtsɔla. Ezu ne srɔ̃gbedua kple mía katã. Xexeame ne ge ɖe fifia, kɔnyinyiwo wole enu wo xlẽ na wòa, nalẽwo mele asi o. Gake eyi ne zu dɔtsɔla fifia kɔ, edɔ tsɔ ge ne fiawo. Wòɖu fia. kple wò fiagãwo katã ezu dɔsɔla na wo. Ne nane adzɔ, woyɔ wò, matso le zã o, ke le o, ahomu tutu mo o, ye ɖe sia ɖe nu sia nu woyɔ ko na matso le wo ŋu o. Ekpɔ nyenye le ŋuti. Ne woyɔ wò, ezã, metso le wo ŋu o. Ne wogbɔ woaso xɔ do nyɔnu goɖi na o ye aʋa yiwo sɔ na dɔ nyɔnu go sɔ ka ɖo ŋku dzi enye be ne nye be mewɔe nyuie ɔ woaso dɔ asi tagba va edo ado nyɔnu goɖi na ne woyɔ o natso dɔ ne yewo metso ɖe wo ŋu kpla o ye ne yi wo be wɔ mewɔ o. Ne wokpɔ wɔtso nunugbe aɖo ŋɔ nyɔnugbe ɖe. Ne woyɔ ɖeɖe sia yi ke yi ko ye gbogbo yɔyɔ anu dzi xɔ atamu ya mi kakam ne wofia ya tso ta le to fa ati nyɔnugbe ɖe.
Tutɔwo ɖe hã. Agbotaɖoa xɔmenyo. Xɔmenyo. Agbotaɖoa xɔmenyo. Agbotaɖoa xɔmenyo nye tɔgbi kpe mi ni gawu atɔlia. Enye tɔgbi kpe mi ni gawu atɔlia. Enye tɔgbi kpe mi ni gawu atɔlia me la tsitre ɖe ŋku me zɔgbe fia me na woƒe gbagble ame ne ge ɖo wokplɔ wa fi va fie dua xɔ. Ezu game me. Ezu dɔtsɔla ƒe kpeɖe, tɔgbia ƒe kpeɖeŋutɔ. Nu sia nu yi ke wòawɔa, ekpekpe ge ɖe eŋu yea wɔ ezefiawo to, adze ga wo to. Gake ne aɖe ŋe ɖe te alo nàdzi, màdzi nyui nɛ o ye mìawɔ dɔ asimeasime be nu yi ta woxɔ mí ɖe zugbea dzi fifia loo mìawɔea, ke ku nu helu anɔ kɔ na. Gake ne ewɔe nyuie hã, Ne fu na wo papapapapapapapapa. Ezu duawo ɖaɖa. Ezu miawo katã miawo ɖaɖa. Miabe miawoe nɔ anyi hafi mi ne mielia nuwo zã dzi exɔa ɖaŋu tso mia gbɔ. Dayi neva afia fifia nànya be kpeɖeŋutɔ zu ge ne. Tɔgbuia kple wo bu ta ɖoa, ne nuwo mesɔ o, ne wokpɔe gli zã la, nàbɔbɔe. Evɔ Mawu hea wo be dua nadze mɔ nyui o. Míwo dume nyɔnu, míwo dumeviwo nase nu gɔ̃, ase nu awu nuteƒe o, elabena míawo dumeviawo, ne womewɔ nuteƒe o, míwo sɔ megblẽ. Dzodoƒee la ame ɖe asi wòzua. Ne mi la shemia ŋu kɔ ke kple ta ne nye be mo wo nu te ko ye nu yo me so ale do ajo e to mo mele mi ashi ko ke ko no alu ele ko na wo ta ke ne wo ye mi avia wo e kpe ro mu chi mi o du ya e to mo ro sha ha no fu no papa ŋgɔgba nyanyo vɔ enye tɔgbi kpɔ mi gawo atɔlia yɔ enye tɔgbi kpɔ mi gawo atɔlia enye tɔgbi kpɔ mi gawo atɔlia le ŋkuwo me ba ao enye nyamle enyawo ya wo gblɔ nyateƒe nyawo katã va yewo lukuma ɖo ŋkɔ dzi no ba wo tɔ da shi nye be nye amewo katã wo tɔsiedziŋu míekplɔ va dutoƒo hafi du fifia eɖe ŋkɔ na wò dɔɖashi le me nàkpɔ be yewowu ƒe dɔ yewoe hã yeƒe dɔ yewɔƒe le me wɔƒe le me nye be nàkpe ɖe mama ŋu enye ɔzu mi kple ame ɖeka mu le nuwo ŋuti o boŋua nanya be enye ta yele yome. Nene mena ne wɔm nyuie o. Ata ɖewo fɔfɔ ta nɛ. Gake menye be nàʋli teƒe kpli abe alea ʋuʋumegbetɔwo katã ŋugblẽ na wò ene. Menye wò tɔe ma o. Nenye be mawɔe nàʋli nu kpli wo kɔ ke xexe ma aɖe bɔbɔe na wò. Gake ne ewɔe nyuie hã, xexea ma neƒo na wo loo. Nusianui ke wòmena la, atsɔ fia wo to.

Abɔfɔtɔe, abɔfɔtɔe, bia gbe ɖe fie, efie nu ɖe, efie wòdana, da ʋua dze ɖe, da dze ɖe ŋutsu ketɔwo dzi, tɔwo ketɔwo dzi. Tɔgbi avegada le atɔlia, atɔlia, tɔgbi dala avege, atɔlia.

Tɔgbi tɔgbi gawo atɔlia. Tɔgbi tɔgbi gawo atɔlia. Bajɔ wɔ yebe tɔ. Ame wo gbetɔ eye ba. Baba kuwo me. Baba tuwo atamlo. Ba eye wo katã le gblɔ besi. Eye me fia dzɔgbe be. Bawo ne katã wo dzi. Akede zayatu. Eye me ƒo vɔlo. Dadzo tsom, eye medo ɣli be nàxɔ nam, eye ne ède megbe le ŋunyea, makpɔ datsu tagbalẽwo, makpɔ talẽtowo, eye makpɔ domegbeliwo.